America siseh, Australia zong siseh, Malaysia zong ah siseh, Kawlram zong ah siseh, Europe zong ah siseh, kan Khrihfa kan i hruai tikah thil a cangmi zei a si tiah cun pastor Khrihfabu cu pastor nih hruai awk a si nain pastor kha hruainak khonh an pe lo i Khrihfa upa tu nih pastor khan hruai Khrihfabu an hruai mah kha si awk si lo vei tampi ka chim kha bantuk Khrihfabu um ṭheu an dihlak an si lo an um pah ṭheu Khrihfabu hruaitu dingah cu Pathian nih pastor a auh Atu i pastor kan timi khi Baibal cathar ahcun a Greekholh ahcun presbyteros ti si. Elder si lo le pastor mah kha ka Paul le Silas nih khual an tlawnnak ah khuakhat hnu khat an chiah duahmah kha presbyteros nang mahei khuai Khrihfabu ta wan na lak lai nang hi tawon na lak lai nang tawon na lak lai nang tawon na lak lai an ti mah khan i khan khua khati pastor re e khrifabu kan hruai pastor presbyteros mah kha kha khotini pastor an si tawan khan company he ta chun na si lo company ceo an si chief executive officer Pathian a auhmi an si. Pathian i chiti thuhmi, Pathian in auhmi an si lo i Pathian auhnak thei lopi pastor an ṭuan sawh cu ṭuan awk an si lo. An i ṭuan sual. Sihmanhsehlaw Pathian auhmi hna nih Khrihfabu an ṭuan awk hrim si. Mah kha Pathian auhnak te he ṭuanmi hna kha khuate sizung khuapi sizung ah a ngan zongah hmet cungah Khrihfabu hruaitu an si. They are chief executive officers. Khrihfa upa cu pastor bawmtu an si. Pastor bawmtu an si Khrihfabu chung i a herhmi vialte kha pastor nih mah hi kan herh hi mah hi kan herh hi ṭuan u tiah fialmi hna an si. Akiri kholh in deaconos an ti. Deaconos cu hlan lio an rian ṭuanmi cu tabuai thu an si. Cabuai thu nan thei ma? Rawl kan ei, khah rawl kan duh hi Mah cu kan duh rawl an rak ken, an kan dirhnawh, an kan congh. Rawl kan ei dih, ka pa nan fim, paka nan kholh, mah kha kha Khrihfa upa rian ṭuan. Khrihfabu chungah rian a herhmi, ṭuan awk herhmi vialte pastor nih a ṭuan dih kho lai lo. Khrihfa upa, nu upa, mino upa, upa thimi vialte nih ṭuan dih ding a si. Kan i ICBC cu kha bantuk committee he kan i thim i za le sawm sarih le paruk kan nei. ṭuan awk tawla cheng an um khah ṭuan u kan ti hna Khrihfa upa kuleli kan ngei ṭuan u kan ti hna sihmanhsehlaw khua cheu khat ahcun Khrihfa upa nih pastor pa nang phungchim an thiah an thiah lo cu a chim kho lo zeicah pastor pa kha na chim khawh na chim khawh lo tinak nawl Khrihfa upa nih an nei lo Pathian bia cu Pathian rian Pathian nih a khatmi hna pastor nih chim ding a si. Amah pastor aa manh lo si ahcun upa pakhat khat fial khawh hna, a dam lo cu a fial khawh hna, sihmanhsehlawl a rian cu phungchim a si. Khrihfabu hruai a si. Kan kal ning meh a si lai, hi lei kan kal lai lo, hi lei kan kal lai lo, mah hi kan kal awk si ti lam a piahtu cu pastor si. Pathian he Na cucaah cun Makha Khrihfabu hruaitu ding kha a lu bik cu pastor a si caah Makha pastor aiawh ah Khrihfa upa nih a zaka lak ning si lo. Baibal cawnpiakmi zong si lo, Pathian nih a khuaruahnak a kan Khrihfabu ca i a thluachuah pekmi lam zong si lo tiah ka ruah. Khrihfa upa cu kum hnih a vei khat tluk kan thim hna. Pastor cu ṭha te ṭuan chung kho cah a nun chung vialte ṭuan awk Pathian nih a khat. Pastor cu Pathian nih a fial caah a puma pe, a caan dih lakah pe, a fim dih, a rak dih lakah pe, a thazang dih lakah pe, Baibal siangah kum zeizat dah kai? Kei hna cu kum kua ka kai. Khawle che cu kum hlei thum. Khatluk in Pathian ca te he te kan ti. Amah Pathian ca an zeizong kan pek dih. Pumpe bik mi an si caah Pathian kha hman bik hna Khrihfabu nih hman bik awk Khrihfa upa hna cu Baibal siang an zong an kai lo. a tawinak in cun an pawcawmnak rian dang an ṭuan ṭuan ding si ko sihmanhselaw committee kan tuah hna i kha Khrihfabu ca me ṭuan awk um hi ṭuan u tiah kan fiang hna tikah an ṭuan ve awk si ko pastor bawmtu si awk si pastor tu kha Khrihfa upa bawmtu dingah tuah ding si lo pastor bawmtu kha Khrihfa upa kan chiah hna A hlanlio tein Paul i caṭialmi Timote kuatkhat ang an pathum he pariat khi pakhat pariat va rel u law pastor hna cu mahhi an ṭuan awk a si a ti ning a timi chung zeidah telh pastor cu an innchungkhar ṭha tein an zohkhenh khawh a hau Cu ti lo cun zeitindah Khrihfabu an hruai khawh hna lai ti a um. Oh, kha van fiang tau. Pastor cu an innchungkhar ṭha tein a hruai khotu siseh, mah cu ti an ti kho lo ahcun Khrihfabu zeitindah an hruai khawh lai? A sullam cu pastor nih a innchungkhar ṭha tein zoh seh, a Khrihfabu zong hruai seh tinak a si. A tanglei ah Khrihfa upa deacons rian a pek tikah zei ti Baibal ca nih Deacon hna cu Khrihfa upa cu an innchungkhar ṭha tein zohkhenhtu si hna seh ti lawng a ṭial. Cu lo ahcun Khrihfabu zeitin an hruai khawh lai a ti ti lo. Nan i fiang maw? Le cucaah cun kan Baibal ca nih kan pastor te cu Khrihfabu hruaitu dingah a chiahmi hna an si. Mah kha kha Khrihfa upa nih ting ning si lo. Pastor hruaitu dingmi cu Khrihfabu. Khrihfabu hruai tikah a bawmtu ding cu assistant Moses a hruaitu, a hruaitu a si tikah president sok bawmtu a ngeih sawm sarih Bawi Jesuh Khrih bawmtu zeidang a ngeih hleihnih mah kha hleihnih nih khan minung pasarih an thim hnai khah Judah nu hmei le Grik nu hmei an i rem lo hi rawl ṭhi ṭhan in phaw lo hi va phaw hna u tiah zultu hleihnih nih pastor hleihnih nih an fial hna i dawkaw minung pasarih nih nuhmei rawl ṭhi ṭhan a ting lomi kha ṭhi tlamtling tein ting dingin khua an va khan an ṭuan cu Tazahawt si lo, Khrihfabu hruai si lo, a herhmi ṭuan kha an ṭuan bang si. Le cucaah cun nan Khrihfabu zongah a um ka tinak si lo, Australia zong America Jerusalem zong a um pah ṭheu ma khakha a kal ning cu Khrihfabu hruaitu cu pastor si Khrihfa upa nih bawm hna u nu upa nih bawm hna u mino upa nih bawm hna u mah kha vialte kha kan Khrihfabu damnak caah Pathian nih a tuahmi si ti kha a tawinak ah ka van chim